Awle, thirtu leh ngaithlatu te, inzava inchibai leh vek ule. Vawiin hi date ni sawmhnih pali, June, Sangni leh sawmhnih paruk, Nilaini, a ni a. Tuntumah chuan Mizoram State Museum a an curator si la ruat fel a. He Mizoram State Museum chanchin leh an insawn tur chungchanga kan khawmna leh kan biang biakna kan thlir in kan ngaithla ho leh dawn a ni.
Ka hming hi Sri Lalruatfela a ni a, Curator in ka awm mek a ni. Museum hi Education Department hnuaia Tribal Research Institute a awm lai Sangazakua sawmsarih pasarih kum khan a awm tan a ni tih kan hria a. Amarawh chu a hma lamah khan a te tak te emaw eng emaw ni ang chuan an lo ding tawh ang tih pawh kan ring deuh tho bawk e. Kan museum hi Ethnological Museum kan ti thei awm e. Chutianga ang museum chu ni a, kan history te, keimahni nihphung te leh keimahni thil tar lang thei ang deuh chi kha kan nei tlangpui a. Tun dinhmunah hian gallery nga ang kan nei a, ethnology te, Tin, Zoology te, Textile te, Archaeology wing chhe te kan nei bawk a. Tiang khanin chi hrang hrangin ih History Gallery tih ang te khang khan kan han inthen ve a. Museum tharah phei chuan in a pui tham deuh zawk kan nei turah kan inngai. Chuan zawhna i zawh takah chuan heng education lam ah te thalai te ho tena an tangkai pui theih tur hi keimahni ah hian a tam ve khawp mai a. Kan museum hi object kan neih zawng zawng sang a sawm sarih pakua a tling ve tawh a, amaherawh chu tuna kan han display theih chin ho hi zasarih leh, sawmriat pakua chiah hi kan la display thei a ni. Kan display na hmun te pawh a daih lo va tin, museum ah hian kan object neih zawng zawng hi pho lan nghal kher a ni lem lo va, a chang phei chuan rotation in a in chhawk te a pho lan thin a ni bawk a. Heng chi hrang hrang kan neih te hi ih zirlai tan leh a zirlai lo tan pawh hriatna ti zau atana thil tangkai tak, an ni hlawm a. Tun hunah phei chuan NEP hnuaiah hian Internship Programme hi Museum rawn thlang an awm deuh nual a. Tun a tun kar atang phei hi chuanin khatiang ang Internship tia lehkha zirna atana rawn hmang ho te leh khatiang ang an thiamna atana rawn hmang ho kha tun dinhmunah phei chuan sawmhnih leh pariat lai kan nei nghe nghe a. Chutiang chuan mi eng emaw zat an lo chhuak tawh bawk a, state pawn atangte tiin Mizoram chhung atangte hian internship an rawn kal ve a. Chu mai ni lovin research scholar te pawn museum hmang hian an thiamna te rawn tihpun tumin an rawn kal thin a. Chi hrang hranga museum rawn chhawr tangkaitu hi an awm chho tan a, tiin. Kan museum te pawh ngaihlutna chang kan hre chho ṭan zel a, tin zirna atana a hlutzia hi student te leh zirtirtu te pawn an rawn hmang ṭangkai chho ta zel a ni tih kha kan thailang ve deuh bawk a ni. Kan development nasa deuh mai tuna kan hmachhawn mek hi a awm a, museum building thar ah kan luh theih nan sorkar in hma a la a, kum chanve duh lam ah te hi chuan in kan luah lut deuh vat tawh dawn a ni, tam tak ah phei chuan in kan museum object te pawh hi kan in suan deuh nel nual tawh bawk a ni tih kha kan sawi lang tel nghal ni se. Mizoram State Museum hi Art and Culture Department hnuai ami a ni a, tichuan kan sawi ve leh hram duh chu a tihmawi hnai hna te a gallery i ti mai ang khi anga showcase zawng zawng, building tihmawi hnai zawng zawng te, Hei hi kum rei tawh deuh ah kha Indian Museum ho in min rawn siam sak a, tha fe mai in tun thleng pawha la tha em em in min rawn siam sak a, heng hi kan sawi lang ve duh hrim hrim a, tiang chuan ih. Central lam pawhin min rawn ngaih, pawimawhin min rawn ngaih hlut sak hle a ni tih kha kan tar lang ve leh bawk e. Aw, tuna kan han sawi tak ang khan tuna. Mizoram State Museum hi chu Art and Culture Directorate hnuaia a awm a, a tlangpui thuin state danga an State Museum erawh hi chuanin Directorate of Museum tiin Directorate in an awm tlangpui a, amaherawhchu. Tuna kan dinhmun hi keini Mizoram te chuan kan phak tawk a la ni hrih a ni. A tawi zawng sawi lah, mifing apiang in an rawn ngai pawimawh a, heng VVIP leh foreign dignitaries ang chi te leh heng tourist mai mai pawh hnam dang. Ho hian in museum hi an kalna hmun apiangah an ngaih pawimawh a, an tlawh hmasak ber a ni deuh zel mai a. A chhan pakhat chu museum darkar hnih tlawh hun chhung lo nei ta ila, chumi hun kan va sen chhung chuan lehkhabu tam tak chhiar a kan hriat tur hu kan va hre hman thin a ni tih hi an nia chuan an ngaih dan neih sa a nih avangin, Hmun hrang hrangah zin dawn pawha an hnam chanchinte tiang ang vel kan hre chiang duh a nih chuan museum hi tlawh hmasak ber tawh tur a ni. Ti laia kha hnam fing zawk tena an lo tih thin dan a nih vang hian mi pawimawh tena an rawn tlawh hram theih nat hun tur hi Mizoram rawn tla lut hnam dang ho chuan museum hi an rawn ngaih pawimawh hmasak ber a ni ve thin a ni. tih kha kan han sawi ve leh a ni. ber museum ah hian rawn kal thin se kan duh a a chhan chu museum hi a en man a tlawm em em mai a naupang tan phei chuan in cheng a nia puitling tan cheng sawm. Tin, Tar kum sawm sarih chung lam phei kha chu i concession a free tih te, khatiang te khanin mitin ina kan en theih tura chhawp chhuah a ni a, chuvangin hei hi ka la hre chiang lo deuh tih an awm pawh a, rawn kal hlut hlut te pawh kha a tha ve hrim hrim a, chutih rualin tunlai kan thang thar leh naupang lam ho chuan Hmanlaia rual u deuh zawk inah hei chu miin tina awm hriat vek thin ang thil te kha hriat loh an ngah ta em em mai a, chuvangin hmanlaia nu leh pa, pi leh pu te nan thil tih thin chi hrang hrang te an rawn hriat awlsamna hmanrua a ni a, tin zirlaia an zir lai te museum-ah a tak ngei a an rawn hmu a. Khatiang ang a lem mai mai ni lo leh tianga an hmuh khan an mahni in an dam chhunga an hriat reng leh an hriat belna hmanrua a ni bawk a ni tih kha kan ziak tel leh bawk e.
Awle, thlirtu leh ngaithlatu zawng zawng te. Tun ṭuma kan rawn tihchhuah thei chu khati chin zawng kha an leh ri dawn a. Kan ngaithlak tawh ang khan Mizoram State Museum chuan an building thar luah lut mai turin tunah hian an inhmakhua mek a ni tih kan ngaithla tawh a. An building thar awmna hmun hi New Capital Complex lamah a ni a. Tichuan an building thar an luah luh hnua anmahni lamin a phalna min pek hnuah chuan tun aia kim chang zawk a. Kan rawn tihchhuah nawn leh theih ngei pawh kan beisei loh a ni. Thlirtu zawng zawng te in zavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi a ni.